Ehm, Kem ħat iġini id-disa, xirrit namel, irrit nibda nixtri ċertu ikel, healthy. U mistoqsija ġenwina, tajjeb, u terġaw tajt ħan ibdilek b'eżempju oħra. Immaġina, bniedem, per eżempju, inti stef jajdu l isma, ħan jihdaw ġo xogħolum tal-karozzi. Għaw daw il-karozzi l-Suzi. ħat għazel li ma trid inti, memx limitu ta' kem tiswa flus, għazel li ma trid. B'kundizzjoni waħda, din trid tieħu ħsiebha għax lilha biss ħa jkollok ħajtek kollha. U inti tgħid jien għażilt it-tagħlija, għoġbitni bil-kulur, bl-istil tagħha u għażiltha. Issa inti għall-bidu bda tieħu ħsiebha u tara li kollox sew, imma mbagħad abli tgħid, ewwi wissa mgħaġġla għall-programm ħa niekol xi ħaġa ħa u tibda twaqqa'. U pereżempju mbagħad ħadt drink u waqqajt, u xi darba jew oħra insomma ħallejt il-ħwejjeġ U Dave kemm ili ngħidlek dil-karozza ma tibqax tagħrafha. U dak huwa x'jiġri l-ħafna nies. Aħna nitwieldu fil-maġġoranza tagħna, ix-xurtjati ħafna nitwieldu sewwa, nitwieldu healthy. X'jiġri? Kbirt naqra u bdejt. Sieħbi joffrili xi tip ta' vizzju u x'inhu u jiena għedt iva. Minn vizzju wieħed saru tnejn tlieta erba'. Vizzju mod ieħor huwa illi jiena filli kont nagħmel l-exercise u l-isport kont żgħir għax missieri, ommi kienu joħduni il-futbol, il-balè, l-aerobics, whatever, għada bdejt nitgħażżen għax bdejt bdejt insir couch potato. Mela u dan nistgħu nibqgħu sejrin hekk. L-eżempju u l-istorja wara wara l-meaning wara l-istorja huwa wieħed, illi ġisimna huwa dik il-karozza li normalment jitwieled tajjeb ħafna u jkun biż-żmien illi aħna nitraskurawh. Waqt li tara min, illi ta' tmenin sena, forsi anke ta' disgħin, tgħid ara naqra dik, kif għadha tiżfen, ara x'figura Alla jberikha, u naraw programmi, standing ovations, golden buzzers, u tgħid ara x'ispirazzjoni ta' bniedma. X'għandha differenti? Dawk in-nies jgħidulek bqajtni u ħsibt saħħti u ġismi għat-tul ta' żmien. Waqt li għandek min, Steph, illi sfortunatament anke ta' tampari, tat-tletinijiet, Qed inħossni qis l-għaver, qed inħossni ħażin, ma nafx x'ħanaqbad nagħmel. U meta mbagħad jerġgħu jibdew jieħdu ħsieb dik il-karozza, jgħiduli issa kemm qed inħossni aħjar, kemm aħjar kieku bdejt qabel. Jew inkella jmorru għand it-tabib, jgħidilhom għandek din, dik, dik, dik u dik, jekk mhux ħa tieħu ħsieb, ħa jkollok tagħmel xi operazzjoni jew ħa nibdielek b'salt pirmli. Però, Normalment, il-ballun ikun għadu f'saqajna. Għandna l-għażla issa. U jiddispjaċini meta ċertu nies jiddeċiedu jiddeċiedu joħdu jieħdu d-deċiżjoni fuq il-mejda tat-tabib, għax hekk ifisser li int m'għandekx alternattiva. Jiġifieri inti jew għandi d-dijabete Alla jressqak, jew ħa naqtagħhom jew ħa mmut. Ekku.
Jiġifieri aħjar tieħu l-għażla. bil-ħsieb illi ħa ttejjeb ħajtek milli għax bilfors għax qed jgħidlek it-tabib jew ħa tagħmel hekk jew jew ħa twaqqaf is-sigaretti jew ara x'ħa tagħmel għax għandek il-pulmun. Dominus vobiscum. Interessanti.
Fim, ġifieri.
Latin, Steph, issa.
Latin dak? La ma nafx qed tinsew. Qed fakkarni però, qed fakkarni f'xi ħaġa vera li tinsemmiha. Ħafna nies illi jimmissjaw, skużani xi kelma bil-Malti ma ġietnix, hija l-fatt li inti mhux sempliċiment qed tagħmel l-exercise, qed tagħżel ikel sora ta' nies, ħa nsejħulu hekk, u mhux ieħor, biex ma timradx, però biex tgħix, biex tgawdi r-riżultati tiegħu. Mela, ħa nsemmu ftit eżempji għal min qatt ma daqhom dawn l-affarijiet. Li tħossok iżgħar, illi tkun iktar Aġli, tajjeb tgħaġġel aktar, ħa torqod aħjar, ħa tqum aħjar, ħa jkollok aktar nifs, ħa tħossok fil-mera illi inti għandek iktar self confidence għax kelmtek qed iżżommha. Ġifieri jekk inti tgħid isma' tliet darbiet fil-ġimgħa, ħa nagħmel nofs siegħa exercise, ħa mmur it-tali post, pereżempju, jiena għax qed inżomm kelmti dik qed tibnili Is-self confidence, il-kunfidenza fija nnifsi li jien kapaċi nżomm kelmti. Dik li tkun iddixxiplinat miegħek innifsek. Eżatt, dik għal tanti rewarding, ħafna nies jgħiduli filgħaxija ngħid, Ah, illum għamiltha kemm jien tajjeb. Tħossha! Ħafna. Ġismek jgħidlek grazzi Stef, grazzi Mark li għamiltha. U jkollok dawk il-hormones li vera jgħinuk tħossok tajjeb. Issa, minn hawn xtaqt ngħid grazzi wkoll lil dawk l-individwi, lil dawk il-gruppi, li anke qed jirsistu għal-libertajiet tan-nies, illi dak li jkun ħa jibqa' jkollu l-għażla ta' fejn jagħmel l-exercise, ma' min jagħmel l-exercise. Veru.
Nirringrazzjahom ħafna għax dal-pajjiż, li forsi ma tantx qed nindunaw, ħafna minna jafu ta' ma ma tkellmuhiex hemm barra, apparti li jonfoq madwar 40 miljun fis-sena fuq problemi ta' obeżità, Tmut persuna. Tagħha li ġġib l-obeżità. Hawn mhux qed nitkellem fuq dehra, kulħadd jidher u jilbes kif irid. Hawn qed nitkellem fuq is-side effect tal-obeżità, illi huwa l-problemi ta' saħħa. Tmut average ta' persuna kuljum f'Malta biss. Kieku hawn xi ħaġa oħra illi biha mmut wieħed persuna kuljum, hawn qagħad sħiħ bħalissa u inti qed tifhimni x'qed ngħid. Dha bħas-sigaretti, imutu ħafna nies. Mhux hekk. Mela għax ma nagħmlux naqra moħħna hemm? Nenfasizza u nagħtu prijoritajiet illi anke f'dawn l-aspetti speċjalment il-bniedem ikollu l-libertà, mhux talli l-libertà, talli ninkuraġġuh anzi, niftħulu l-bibien bela' biex il-bniedem imur jagħmel l-eżerċizzju u l-isport għax mhux biss ħa jiffranka il-mard hu, ħa jiffranka l-finanzi l-pajjiż, ħa tiffranka l-finanzi tal-familja, għax it-tema tal-lum hija di. X'inhu l-irħas? Il-prevenzjoni jew il-kura? Il-kura ta' mediċini, viżti, sptarijiet, hawn min jgħidlek għax l-isptar b'xejn hawn Malta. B'xejn? B'xejn mit-taxxi tiegħi u tiegħek. Jekk tmur privat tinduna kemm mhuwiex b'xejn. Tajjeb, jiġifieri l-kura tiswa l-belli liri. Il-prevenzjoni mhux biss ħa tgawdiha bħalha għax inti mhux ħa tiġi bżonn Kemm jista' jkun, xi ovvja, xi ħaġa jew oħra jista' jkun niġu bżonnu. Bla dubju. Imma kemm jista' jkun mhux ħa tiġi bżonn il-kura, però ħa tgawdi mill-frott tagħha ta' kuljum. Investiment.
Il-prevenzjoni hija investiment. Li jagħtik ir-riżultati kważi mill-ewwel. Dak li jkun jgħidli, Hi l-aħwa, ma l-ewwel session vera għandi qtugħ ta' laħam. Imma kemm qed inħossni aħjar, hi ħafifa, qed norqod aħjar, inqum aħjar, naqqasli l-uġigħ. U dan l-investiment kollu li ngawduh illum, ngawduh għada u pitpit għada, mhux aħna biss, imma tal-familja, għax jekk jiena kont kapaċi aktar nieħu gost magħhom, inwassalhom fejn għandhom bżonn, jekk għandi l-enerġija, u mbagħad ħa jgawdi in ġenerali n-nazzjon kollu. U trid tiġi wkoll mentalità din, Matt, jiġifieri jekk inti, L-omm tixtieq tagħmel xi ħaġa għaliha imma l-familja ma tħallihiex, għandha t-tfal u trid issajrilhom. Ejja nieħdu mentalità l-familja kollha. Mil-lum 'il quddiem jiena u wliedi u r-raġel ħa nibdew intejbu l-mod ta' kif nieklu. Ħa nqumu filgħodu u nagħmlu smoothie. Jiġifieri, ma ma tibqax daqshekk diffiċli għax minn persuna waħda qed tipprepara għal kulħadd. Proset. Jiġifieri, it's the lifestyle which has to change. U qed tfakkarni, ġieli jkun hemm min jgħidli, imma jiena problema għalija għax irid insajjar għal kulħadd differenti. U jien ngħidilha, sinjura, ħa ntik parir żgħir, araha bħala flok problema bħala is-soluzzjoni għall-familja kollha, għax probabbli jekk tibda int, Jekk jibdew jaraw il-bidla fik u jħossu l-bidla fik, ħa jgħidu, eh, il-mummy, id-daddy, in-nanna, kemm qed tidher aħjar, kemm qed tħossha aħjar. Ħa nsaqsiha x'inhi tagħmel, ħa ngħidilha ssajjar għalija kif qed issajjar għaliha. Issa fuq il-porzjonijiet imbagħad hemm nutritionist li tista' tgħinna tagħti waħda ikel l-istess. Però l-idea qiegħda hemm, illi meta aħna qed nieklu ikel naturali, ikel li hu jekk jista' jkun organiku, gawdejt int, gawdejt tal-familja u gawda l-poplu inġenerali. Avolja qed face value tgħid x'inhu l-irħas. Prodott organiku jew le, però dak huwa investiment, kif semmejna dik il-karozza lussuża illi di tiswalek ċertu ammont, però inti twelid biha b'xejn. Jew inkella għandek l-għażla l-oħra, dak l-ikel illi ta' kultant jew ta' spiss ħa jkun qed jibgħatek għand it-tabib, ħa jibgħatek pereżempju anke torqod ħażin u tqum ħażin u dawn l-affarijiet ta' kuljum illi il-kwalità ta' ħajtek mhijiex se tkun kuntenta, ejja ħa npoġġuha hekk tal-inqas. Tajjeb, hemm affarijiet ħafna agħar imma. At the very least m'intix ħa tkun kuntent aktarx jekk tagħmel għażla wara l-oħra li mhijiex għażla tajba għalik. U ejja ma nħallux li nerġgħu jkollna xi pandemija bħalma għaddejjin biex nirrealizzaw li rridu naslu l-Larinġ filgħodu, li rridu nieħdu ħafna affarijiet li huma nutrijenti għalina. Għandha tiġi lifestyle. Prosit, ej, prosit.
Fil-fatt kieku l-immune system tagħna dejjem nieħdu ħsiebha, naraw. Ġifieri anke fiż-żgħażagħ, għax apparti li huma żgħar, Dawn in-nies għax ikollhom normalment immunità daqsxejn iktar b'saħħitha. L-immune system li qiegħda fina irridu niżrgħuha, nieħdu ħsiebha għax hija t-tarka tagħna minn ħafna. U hija l-ikbar mediċina naturali li tegħleb għalija kull forma ta' mediċina oħra. Nirringrazzjak minn qalbi.